Zavatra tena misy miteny anah matetika taty dia tena ohatran'ny hoe mi-realiser aho hoe mametraka fanontaniana izany amin'ny tenako. Misy manontany foana hoe Indiana ve ianao? Nisy fotoana aho izany nividy puce tao ambany tao dia teo alohako nisy rangahy Indien izy tonga dia ataoko amin'ny tarehiny. Sady miaraka amina olona izy. Misy rangahy indiens. Dia avy eo an, toroko amin'izay dia efa nisy taminy efa ndeha fa vita ny an'azy dia hoy izy izy, miteny aminà izy an, miteny indien izay tsy fantatro akory dia hoy izy izy, indien? indien? indiana angamba hoy izy izy, indiana, no, no, no, tsy indiana. Za zany associer ny olona amin'ny hoe indiana na mauriciana. Dia efa avy eo indray, nandeha indray izay andro an, dia hoy izy izy ilay vehivavy, vehivavy keniana izy, tena volonao ve io? Dia eny hoa, tena voly koa aho io. Tsy haiko izany hoe, mety hoe tsy dia tena mbola fahita ry zareo angamba ve hoe tena misy volo an. Ny voloko nefa tsy tsotra an, tena farak'izay olioly tena farak'izay tsy haiko tsy haiko ny anaran'ity. Fa na izany ary na, ohatran'ny hoe tsy tsy mahazatra an'i zareo dia tena manontany ry zareo. Dia mbola zavatra hafa, instance anankifiry izany androany, na au moins tamin'ity voyage-ko ity. Nandehandeha izay ny resaka teo amin'ny petit déjeuner satria miaraka miaraka mihinana sakafo maraina eo izay miaraka amin'ilay ekipanay Kenyana. Dia manontany za miresaka izany izahay hoe misy ohatr'izao ny mariazy, mariazy any aminay. Dia miteny izy hoe aty aminay misy ohatran'ny hoe solom-bodiondry, dowry ny anaran'ilay izy moa izany. Dia niteny koa aho hoe any aminay koa ny culture-nay misy an'izany. Fa taloha ilay izy vodina ondry mihitsy ilay omen'ilay olona. Ohatran'ny hoe an animaux valuable animals dia vodina ondry mihitsy no omeny fa amin'izao aloha izy lasa nivadika biby dia gaga be mihitsy izy tena ohatran'ny hoe aa izany ve? tena afrikana nareo hozy izy dia hozy izy a but we are dia ohatran'ny hoe mampa choquer anah izany satria ny olona tena tsy mi considerer antsika gasy mihitsy hoe afrikana isika dia efa miteny an'ilay olona aty izay olona rehetra niresaka taminay taty dia hoe Dia hoe efa mi-introduire anà izany zareo, dia hoe izy an, najainy, izy an, avy ary sisiny kelin'i Afrika ary, hitanareo Océan ny Indien, dia misy île ao, dia tsisy mahafantatra mihitsy hoe izany Madagascar izany, dia hoe avy any io, dia ohatran'ny hoe Ianao zany a ola kely avy any am jungle kely le ooh mbola mbola misalaka mbola manao mbola manao inona le akanjo ra ra ravina fa tena gaga be aho hoe à quel point tsika Tsisy mahafantatra. À quel point tsika tsy considérer ny olona ho afrikana. Dia izay trouble ana identité antsika izay mihitsy angamba no tsy mampandroso antsika satria tsika koa tsy haiko quelque part mety tsy te ho afrikana nefa tsika tsy raisin'ny asiatique nefa koa tsika tsy raisin'ny tsy raisin'ny européen iza nandray antsika eo. Ny ato amin'ny partie océan indien antsika ary efa efa tsy tsisy antsika. Raha mankany Maurice tsika efa mba mba nen'olona mankany comment raha zao efa manambanimbany antsika. Tsika io zany zao efa pidrana volantsika ndray. Mifamadika amin'ny an'eritreretantsika io. Dia io zany io zany mampatonga saina fotsiny hoe ny olona ve tena mandroso? Tena mandroso ny olona tena ohatran'ny hoe wow. Hatrany amin'ny kilomètre firy je m'en fous ary anatina re a. Misy jiro. Hatraminà ohatran'ny hoe tantsaha kely ery amin'ny ary tena hoe tantsaha ary alavitra be ary a. misy jiro dia na izay fotsiny ara dia efa hafa fa ny antsika moa izany tsy izany na sakafo amin'izay aza efa avy mitatatata dia masintonareo an dia sy io indray avy teo manaraka